miarabantsika rehetra izay manaraka an'ity vidéo ity dray androany miaraba to ny zavatra horesahana atao anatin'ity vidéo ity a dia mahakasika an'ireo hoe rehefa miara-mijery filma amina ray aman-dreny eto madagasikara tena mbola saropady a izany hoe miara-mijery filma entre ray aman

Efa tena talentantsika malagasy mihitsy indrindra ho antsika zaza, tanora, ny hoe mijery film eo amamason'ny ray aman-dreny ka hoe misy mifanoronoka dia ilay mitady fialana bala, fialana hidika hanipazana an'io maso. Fa raha vao hoe voanomboka hifanoroka fotsiny ilay mpifankatia ao anatin'ilay film dia iny tsika mianakavy fa hanomboka hiparitaka amin'izay. Ny sasany mahita izay hoe. Dia ny divaio voalohany kely aho fa mety ho mbola. Fa na mbola tsy misy afo mirehitra akory ary ao an-dakozia hoe mbola tsy fotoana fandrahoana sakafo a! Dia ny sasany mahitsy hoe andeha hijery vary hono. Ny sasany moa mahita gazety vakiana tampotampoka teo. Dia misy an'ity olona anankiray ity ilay mody mijery telefaonina na dia tsy misy inon'inona atao ary ao dia ao mody miondrika amin'ilay telefaonina ao. I dada sy neny etsy ankilany mody mitapy kanefa dia tena mankafy, ianao tsy maintsy miala satria tsy mahazo mijery an'ilay izy eo imasony zareo ary izy tsy hiantso anao izany mihitsy hoe. Mamy Tiana a! miverena amin'izay aty fa efa tapitra ilay izy. Fa ianao anie mahafantatra hoe tokony efa ho tapitra izay ilay minitra kely monja an'ilay fifanorohana dia izay ianao vao miverina. Ary tsy nisy tamintsika rehetra rehetra angamba tratra an'ity hoe rehefa sendra irery ao anatina efitrano anankiray ka mijery film, misy scène kely maditiditra ohatry ny reny dia rehefa ilay sendra misy miditra tampoka dia mailaka ery tsika hanaovana ilay chaîne arahana maso aloha hoe lasa ve if ve aloha ilay olona niditra dia rehefa lasa ilay olona ka sur hoe tsy tokony ho hita intsony dia averina avadika amin'ilay chaîne nisy an'ilay zavatra teo ihany fa ilay kiorokoroka sy kisafosafo ohatry ny reny tsy mba mitranga izany raha tsy amin'ilay fotoana maha eo an'ilay ray aman reny mihitsy. Rehefa ilay tratra eo am-pihinanam-bary ary moa eo am-pisakafoanana ka hoe sady mijery film no misakafo fa dia satrinao hivavaka ao anatin'io vary io mandrava tapitry le kiorokoroka sy kisafosafo. Fa hatramin'izay hoe nijerevako film niaraka tamina ray aman-dreny tsy mbola nahita mihitsy aho hoe manomboka mifanoroka le mpisipa ao anatin'le film dia iny le ray aman-dreny fa andeha hiala mody mitady excuse hoe andeha hanasa an'le slips maloto ao aloha rankizy a! Misy ary moa ray aman-dreny mihitsy tonga dia masaha miteny aminao hoe humm! Mba mahatsiravina koa akia izany film jerenareo Zao film mamoafady ohatr'izao ve no mba jerenareo? Mba tovovavy ohatr'izao ihany ianao dia film ohatr'izao no jerenao? Ahoana ny tsy hirongatra amin'ny fanolanana? Zao ny film jerenareo zao, zao. Sao dia mahafinaritra ny maso? Ianao anie vehivavy e! Dia avy eo zao ny andeha ho ianaranareo hatramin'ny paozinareo sy ny mini jupe kelinareo avy eo araraotin'ny lehilahy nareo. Izay no tediavinareo. Ahoana moa ianao no tsy ho andeha haolaolan'ny olona mba hamontina hoa amin'ny fiainana? Tsy adala mihitsy ny vazaha namorona an'i Dora. Inona tsy jeren'i Dora? Hum? Ny ankizivavy rehetra akia Dora daholo no jereny. Nenareo film mamoafady tsy fampiseho masoandro ohatr'izao. Dia tsy menatra ve ndry miara mijery an'io amiko? Ovay aminy mihitsy io fa tsy mila an'io ahako io. Ataovy anie ny Rija Rasolo ndray be iny mba te hihaino eny no hiram-piderana ako. Film mamoafady zao ve ty de tsy menatra mihitsy ndry mijery an'iny eto amasoko eto olo efa efa manalanala akanjo be reny. Le izy moa zany ny antony iresahana an'le izy tsy hoe maninona akory fa. Mba resahana ilay izy satria zava-misy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy, ka ny tena marina ihany koa tsy dia ampy, tsy dia misy amintsika zaza malagasy an'izany atao hoe éducation sexuelle izany azontsika avy amin'ny ray aman-dreny. Araka ny teneninay efa tany am-boalohany hoe mahamenatra ny zavatra ohatr'izany, tena mahamenatra. Tsy resahana mihitsy ao anatina tokantrano anankiray kanefa ho anah manokana dia tokony ho resahana izany, tokony hifampizarana izany ao an-trano satria efa natioran'ny olombelona ilay izy an, zava-misy eto amin'ny fiainana mba hisorohana zavatra be dia be ihany koa. Ka ho antsika ray aman-dreny an, ny hafatra kely avy aty amiko hoe mahaiza mifampiresaka amin'ny zanakitsika arakaraky ny taona izay misy anazy an, an'io resaka éducation sexuelle io fa tena ilaina ny mifampiresaka an'izany entre ray aman-dreny sy zanaka. Dia mbola mankasitraka Dia mbola mankasitraka antsika rehetra ihany a nanaraka ny vidéo anay hatramin'ny farany a dia manentana hatrany izay hoe raha tianao ny vidéo dia aza misalasala mihitsy ny mizara mentionner ny namanao ny ray aman-dreninao Dia aza misalasala ihany koa mi s'abonner amin'ny page nay mianadahy. Dia mankasitraka indrindra. Veloma tompoko. Veloma daholo.